thlir tu te chi bai vek ule vawiin ah chuan in ah silawng a mau kan neih ang chi mau tuai kan ti dawn nge nia mau te chi hetiang ang. Mau tuai te chi hi kan siam dawn a ni, a siam dan ka lo entir dawn che u a ni. Uluk deuhin nin lo en dawn nia, hetiang mau te hi a tui ve em em a ni, a rim te hi dang reuh a, chuanin a me lo bawk a, a me lo bawk a, a kheh pawh hi a hrawh awm lo a, kan me lo reng reng a ni. Chuanin aah mau tua hi chi hrang hrangin a siam thei a, pickle ah te, tin a kan ro ah te, tin a bai ah te a siam thei a, vawiin ni ah hianin a buh bai leh a kan aah hemi hian ka siam dawn a, in lo thlir chhuak theuh dawn nia. Hetiang mau tuai te chi hi tam tak chuanin a zîk tê chauh hi an la a, kei chu a no chin teh hi ka la a, ka la ren deuh pawh a ni maithei a, a châng chang te hi ka paih a chuan a lai no te hi ka la a ti hianin a tam thei ang ber hi lâk ka duh ṭhîn a, ka paih vak vak phal lo deuh ṭhîn a ni. Chuanin baiah te pawh hianin khatiang ang te. pawh kha ka ti ang a lai chang te pawh kha a lai chang han ti hmel a, a chang leh chang inkar a mite pawh kha baiah te pawhin a ti hang tu a tang thei zel a ni. Ti hian kan kheh zo vek ta a, tui hnai ser ser a nia, ti hian i sin teh teh in kan chan dawn a ni, kan turin lo thlir zel rawh u.

Ti hianin ka duh tawk a, ka thler sin hnuah chuanin kan turin a chhum turin ka buat saih dawn a ni. Cooker ah hianin ka chhum ang a, tui hi a ngai tam lo a, kan tur chauh chu ni se chuan mahse a tam deuh hlek avangin ka bai then dawn bawk a, chuvang chuanin a chan ve ka kang ang a, a chan ve ka bai ang a, tichuan ka bai tui tur hi ka hisap sa nghal a. Ih ti hian kan phit hmin dawn a ni, vawi vawi nga phit tirh in a hmin mai a, tichuan in ti hian in ahh kan han phit anga lo thlir zel ro a. Sawi tawh ang khanin a chen ve ka kang dawn ka tih kha tlem a ah hmui hmer ve deuh lek a kan hi tui a chuvang chuanin masala tlem leh tezpata hianin ka ti hmui dawn a ni ah a plain tawpa kan te pawh tui tho a mahse pickle ang lampang type a an kan te hi-- a tui dangdai ve a, chuvang chuanin Ratuai hi chu siam dana zirin a tui a tui na tui lo ve thei fe a, ar tui ang deuh hianin chuvang chuan vawiin chu tlemin kan ti hmui hmer ve deuh dawn a ni. Hi Panchphoran a ni a, Panchphoran masala hi. Tiang vel bawr hi ka thlak anga chuanin hei hi purun purun var densawm a ni a purun var densawm hi hetiang vel bawr hi ka thlak anga chuan ai eng hi hei hi chu ai eng tha a ni a tlem te chauh a ngai a tiang lek hi ka thlak anga chuan hei hi achar masala a ni a hei hi ka nu kan pa nu siam a ni a achar masala. Meghalaya Pine Branch tih a ni a, Meghalaya Food Products aw hei hi achar masala a ni a, a rimtui lutuk a hei hi, chuan hei hi hemi hmarcha sen hi a thlak nual ang. thak ve deuh hlek turin zat vel hi thlak tai la tawk ang a hei hi kan kan tur kha a ni a hei kan chhum hmin kha a chan ve ka la chhuak a ti hian hei hi kan kang dawn a ni I'm going to fry this With all these ingredients hei hi tezpata nia hei pawh hi ka nu huana mai a ni a ti hian in sil sa hian ka dah a ka chep sawm a ti hian in hman mai theih tur in a rosa hian in ka dah a ni. Tomato leh capsicum hi kan telh leh hram a ni. A ti tui zualtu atan tomato hi a tui ve a, chuvang chuan capsicum nen hian a rim hi a in hmu ahh a in matching a in mil riau a, chuvang chuanin kan telh deuh hram a nih hi.

Ka cham teh nghal a ni. Ka motor hianin thil a ti tui em em a. Chuvang chuanin tlangpuiin thil kan ro ah hianin. Hahna tui duh ni, par buang ka nah te. Zikhlum ka nah te hianin in chawp kual hmasa ila ka nah hianin in kam ila ti tui em em a ni. Ti tui in ti ve em chu ka hre lo a. Heng ho hmang hianin hei hi ka kang dawn ta ni. Tunah chuanin tel a lo sa tan tawh a. Vawiina ka kan tur hi a tlem lem lo a, hei a pawlh neuh neuh pawh a tam a, chuvang chuan tel tlem lutuk ang kha chu a tui thei lo va, chuvang chuanin tel hi a hneh tawk vel ang ka lei a ni, tel tling dul pawh ka duh lo va, tel tlem lutuk pawh a tui thei lo va, chuvang chuan a tawk vel chiah hi hriat a ngai a ni, In hmuh ang khianin tel chu khitiang ang vel khi ka kan tur a zirin ka telh a ni. Kan purun hman te a lo brown kan tawh a, tunah chuanin purun var kan thlak ang a, purun var hi den sawm sa ka tih kha, purun var hi fian khat tam tham deuh hlek, tam tham tih ila tam hlem lo. Ṭankhat kan thlak a nia ti hianin kan buh chuanin a tawp lamah te kan thlak leh ang thil engpui turin tiang kan han chawp ber anga ti hianin masala in a chhun hlawm tawh ang. Panforan hun khat leh tlem thlak a, a i eng.

Hetiang hianin a pawlh ho hi kan kang zawr a, kan kang kawi hmasa vat a, tomato hi kei chu kawi sela ka duh a, tomato hmin vak lo chhuan kawi loh hi a tui ka ti lo a, chuvang chuanin ka kang kawi hmasa a, tichuanin a kawi khanin ka kan tur te kha pawlh sela, in mix nalh sela, in mix. In mix tha si la, a ti tui ka ti a, chuvang chuan tomato hi ka ti hmin hmasa thin a ni.

Ti hian in duh tawk a, kan chawh pawlh hnuah a lo zawr ta deuh hlek a, chuanin kan lo chhin anga mei hi ka ur na deuh hlek a, a chhan chu rei deuh aw mei zawi deuh ur ai chuanin hetia ur vat vat a aw suan hma kha ka duh zawk avangin mei hi a full in ka ur a tichuan ka chawk deuh vat vat a ni, tichuan kan chhin anga tihian kan chawk anga kan chhin leh anga rei lo te ah. a hmin mai dawn a ni. Chuan hetian hei kan hmuh ang hianin a lo ro tan tawh a, min lam kan hnaih ta a ni. A tui pai te leh aah a chhumna tui kan kan tel te pawh kha ti hianin a lo ro chho vek tawh ta a. Chuan eng nge a hmin dawnah hianin kan tel dawn tih kha lo thlir zel reuh aw ang. Hei ti hianin bang kha a tui hi tlem te ka lei belh duh nge maw ti hian hei hi buh ka thlak ang a soda nen hmarcha nen ka bai leh dawn a ni hemi ka bai hi tun leh ka la rawn en tir leh dawn nia. Tihianin minute sawm vel ka kan hnuah khanin kan hawnga kan chawk leh nawk nawk a, tunah chuan a suan theih tawh a, a ro tha tawk tawh a ni. Tel hi a tling dulin ka kang ngai lova. Tunah hianin hei han en ula tel hi a chhungah chuan hei a ro tha tawk vel a ni. Maw tel tling in hmu lo vang a, mahse tel hianin eng nge ni a hneh ve tho a ni maw? Tel hneh pangngai si mahse tel tling awm lo ang tur chi a kan kha i hisap kha neih. a ngai a, chu chu a hrisel dan ber thil kan a hrisel dan ber a ni a, chuan tel kan hman hianin tel tak hi ahh tel tak mustard oil hi hman thei hram hram a tha, olive oil te ahh pawh hi a tha mahse a to deuh hlek avang hianin tam tham deuh hlek kan dawn chuanin tel tak hi a tlangpuiin kan hmang thin a, hei hi kan ahh kan lungtante. A hrisel em em a ni. Chuvang chuanin to deuh mah se la olive oil te pawh hi inah hianin kawl ve deuh ṭin ṭian ila thil tam tham deuh te kan kang a nih loh chuanin chhungkua angah te hi chuanin olive oil ei te pawh hi uar ila thau chhia. Ahh tel tling del duh la kan kan a, tel tam deuh deuh kan ei tel ang hi kan avoid thei anga, kan pumpelh thei anga ehh kan thil ei te a lo hrisel zawk dawn a ni tih kha kan sawi ve chak hrim hrim a ni. Tin hei ahh vinegar ka telh mek a, vinegar te vinegar taste hi a thur sek a, a tui ka ti a. Chuanin ti hianin Ratuaia chuan vinegar nena te hetia han inhmeh pawlh vel hi aah a tui ve dangdai hle a ni. Ti hianin kan lo suan thei dawn tawh a ni. Kan suan tawh anga tichuanin Ratuai hi a hrisel em em a. Zo chawhmeh te hi a tlangpuiin thil hrisel tak tak an ni a, fertilizer telh loh, a vawn thatna phul loh maw ka tia ang kha an ni a, chuan thar lam tak tak enge ni ramhnuai tanga an rawn ken an rawn zawrh te hetiang hi. Aaa ei tam thei ila chuanin kan hrisel zawk ngei ang tih pawh a rinawm a ni. Phaithlai aaa eng nge ni man to tak tak maw a vawn thatna an telh te, a vawn thatna leh fertilizer a chawm te hi an hrisel tawk lo a ni. Chuvang chuanin aaa cancer te pawh hi a hluar niin ka hria. Tuna kan hmuh lai hi ka kan vang kha a ni ta, hei tui hi a tling dal mai a, a tir tanga tui kha a ni a ti hianin ka hisap sa a, tir tang khanin tui telh belh vak lovin tlem te chauh ka telh belh ang tichuan buh nen ka bai leh dawn a ni. Mau Tuaibai hi tuna tan chuanin ka rawn ti lang lo mai anga ni dangah kim chang zawkin rawn tih lan ka lo tum anga. Tin, tuna Mau Tuai ka siam dan, ka kan dan te tha in tih chuanin comment ah te min lo hriat tir ve ula Mai Tuai, Mau Tuai tui ti ve tak tak ho khanin ahh min lo comment dawn nia ka lawm e.